He khawvel ram zauah hian thil mak leh danglam tak tak, rapthlak tak tak leh thleng thei lo tura kan ngaih tam tak a lo thleng tawh ṭhin a, a la thleng leh zel dawn ni te pawhin a lang. Tun ṭuma kan video ah pawh hian thil rapthlak tak, mi tam zawkin thleng thei lo tura kan ngaih. Mahse thleng tlat si chanchin kan thlir ho dawn a, Chu chu kum sangkhat zet kua sawmruk leh pariata England rama thil thleng a ni. He thil thlenna hmun tak hi Newcastle-ah a ni a. Hemi kum hian hmeichhe naupang pakhat, Mary Floria Bell an tih chuan amah aia kum lama naupang pahnih a that a. He pawi rapthlak taka khawih lai khan Mary hi kum sawm pakhat mi lek a la ni nghe nghe. Tunu leh pa mahin hetiang thil hi a thlen an ring awm lo e. Mahse thleng miau bawk si. Sorkar thuneitute pawhin hetiang em hi chu a thlen an ring pha bik lo a nih hmel a. Mary thiam loh chantir a nih hnu khan a dahna hmun turan buai ve hle bawk a. Hei hian hetiang thil thleng turan beisei bik lo zia a ti lang chiang hle in a lang. Pawikhawitu Mary hi May sangkazak kua sawmnga pasarih khan Newcastle, England ah piang a. May tiin an kawm mai thuin Mary hi vanduai hle kan ti thei ang. A nu Betty hi nawhchi zuar a ni a, Mary hian tunge a pa tih pawh hre chuang lo a, a nu laina hrilh thei bik chuang lem hlei lo a. Mary neih hian Betty hi kum sawm pariat mi lek a ni nghe nghe. Fa neih hian a la naupang a, nawhchi zuara ei zawng a lo ni bawk nen, tunge a pa ber tia han puh tur a hre chuang lo a. Mary neih hlima thusawi hmasa ber pawh, He naute hi la bo nghal rawh u tih a ni a. A nu tawngkam chhuak hmasa ber atang pawh hian, Mary hi naupang vanduai tak a ni tih kan hre thei nghal mai awm e. A pianhlim khan la bo turin a ti tak nain, mahni fa chu Betty pawhin a enkawl lo thei ta bik lo a. Tichuan Mary kum khat a tlin hnu lawkah Betty hian pasal nei zui bawk a. A hming chu Billy Bell a ni a. A pa tak tak a hriat bik lo avangin Mary pawh hian a pahrawn hming hi chhawmin Marybel a inti ve ta. Ka pa tia han koh tur han nei ve tak mai chu Mary tan pawh lawmawmin a thlamuan thlak sawt tur a nih laiin Mary tan erawh vanduaina bel chhahtu leh sual kawng zawh tirtu a ni hlauh zawk si. A pahrawn hi zu ngol vei, khawtlang tan a mi hnawk sak, ruk ruk ching, Police te pawhin vawi tam tak an lo man tawh thin a ni hlauh thung a, Mary te inchhung boruak tur chu kan hrethiam ruak ruak awm e. A nu lah eizawnna dang nei chu a nghek lo, pasal a nih hnu pawhin a eizawnna ngai nawh chi zawrh chu chhunzawm lo thei bik si lo. A pa lah ni se, a ruih tur bak a ngaihtuah chuang lo a. Hetiang boruak kar a sei lian Mary pawhin an inchhungah thil zir tur a nei mawlh lo. A eu pa zah a tul dan te, nungchang mawi neih a pawimawh zia te, Thil tha leh tha lo han hrilh melh melhtu tur a nei ngang lo tih kan hre thei awm e. Mary te chenna hi Scots ult an ti a, Sangkhazakuaa sawmruk bawr vel kha chuan he veng hi veng tawp ang reng tak, a chenga te pawh chhungkaw harsa ve tak tak te an ni a, ruihhlo a hluar a. Insual hmuhnawm ti tan leh insual ngaina tak te tan chuan he hmunah hian insualpui tur an awm reng emaw tih tur a ni a, Mi insual en duh tan lah man chawi ngai lovin en tur awm deuh reng kan ti thei awm e. He venga cheng, hnathawk thei rual zingah hnathawh tur mumal nei loa tei rawh lai mai mai an tam hle bawk a. An hmeichhia te lah tawng mawi lo ni lo se, hnawh chi zuara ei zawng an tam phian bawk. A chengate hetiang teh nuai an nih avang hian An khawtlang nun dan pawh a chi ri hle ang tih a rin theih mai awm e. Heti khawpa khawtlang nun chi rina hmun ni si ah hian naupangte rawn zalian ang reng hle lawi a, an chhungte tel lovin pawna'n duh duhin an leng chhuak a, an infiam a, khawthim rak thleng an infiam pawhin an chhungten an ngaihsak lutuk lem lo, anmahni tal talin an tal a ni ber. Mary nu Betty hi kan sawi ang khan nawhchi zuar a ei zawng a ni a. A pawisa hmuhna tur a nih chuan amah dawrtute duh dan zawng a awm a ngai thin. A fanu Mary kum li a tlin hnu phei kha chuan amah dawr hrintute hian a fanu Mary hi mi pat hmeichhiatna rawng kai a kawm an ching chho a. Betty lah chuan pawisa tam zawk a lo hmuh bel thin avangin a fanu kum li mi lek hetia patling pui puina an khawsak pui hi pawi tihna a nei lem lo thung. Betty hi an zu he hle bawk a, zu ngol vei te pawh kan ti thei ang. A fanu Mary hi kut a thlak fo va, a nu in zu a ruih sual chang phei chuan Mary tan hian an inchhung a awm ngaina vang duh hle. Vanduai thlak takin Mary lah zun che rei chi a lo ni kher bawk nen, zan mutna zun a lo che pal te hian a nu thinrim chuan Mary chu ṭhan tho nawk a, An mutbu a zun huah chuan a hmai a nawr sak nawk nawk ṭhin a. Hetianga tih lo vek pawhin an mattress chuan ṭhenawm khawveng te hmuh theihin pawnah langsar takin a pho lang ṭhin a. Mary hi zak ngawih ngawih ṭhin. A nu hian vawi tam tak Mary hi tha a tum ṭhin a, vaneihthlak takin a nunna em chu la laksak thei bik lo. A changin sleeping pills tam tak a ei tir thul. A nu hian kawng hrang hranga thah tuma a bei avang hian Mary pawh vawi engemaw zat damdawiinah hruai a ni nghe nghe a. Vaneihthlak takin doctor ten an chhan hman hlauh ṭhin. Mary sawi dan chuan a nu hian vawi tam tak reh hlum tumin a bei tawh bawk a. Mahse vaneihthlak takin engtin tin emaw Mary hi tal chhuak ve leh nawlh zel. Hetiang thil thlen lai hian Mary nu Betty hi a ruih sual lai a ni tlangpui a. A ruireh hi chuan a fanu hi beisun zawm bik lem lo thung. Mary hi a nu hian ning thut chang leh hnawk tih chang a nei ni ngeiin a lang a. Tumkhat phei chu adoption centre ah a kalpui a, a fanu adopt tu tur a va zawng a. Hetia adoption centre an thut lai hian adoption centre office atang chuan hmeichhe pakhat tap zawih zawih in a rawn chhuak a. Mary nu Betty chuan a ṭah chhante han zawh chuan fa adopt mai tur a hmuh loh vang a lo ni a, Chu vel leh Mary nu Betty chuan a fanu chu he nu bulah hian dahin, Fa adopt i duh chuan hei ka fanu hi adopt daih rawh. He hmuna ka rawn kal chhan pawh enkawl duhtu a nawm hmel takin tihthua a rawn kal ka ni e, a ti sam et a. He nu bulah hian a fanu chu dahin a kalsan ta vang vang a. Heti adoption centre pana an kal lai hian Betty laizawn nu chuan a rukin a lo zui ru reng a. Betty thil tih dan zawng zawng chu a hmu ru khiau a. Tichuan Betty hnenah chuan tun atanga darkar hnih ral hma i fanu Mary hi i la let lo a nih chuan police ka phone dawn a nia a tih tak tlat avangin Betty hian hreh tak chungin a fanu chu va la let leh ta nge nge a. Betty in a fanu a pek tak ngawt hmeichhia hi a hming tarlan a ni lo nain nu fel tak niin a lang. Betty in a fanu Mary lak let a va tum pawh hian engmah a lo sawi buai lo va, Mary tan hian thawmhnaw thar a lo lei sak nual hman tawh nghe nghe a. Hetia amah hring tunu ngeiin lak leh duh leh tak siah chuan he nu pawh hian phal takin a lo rem tihpui a. A fanu a pek let leh bakah Mary tana a thawmhnaw lei sak zawng zawng pawh a lo pe tel nghal nghe nghe bawk. He nu hian Mary hi enkawl sei lian ta zawk se. Mary tan pawh tha zawk a ngem aw tih ngaihtuah thei tak a ni hial awm e. Mary nu Betty eizawn dan kan hre tawh a, Hei vang hian Mary hi ina awm puiin a enkawl hman meuh chuang lo a. Kum ruk mi a nih thleng kha chuan a nuṭa leh laizawnnu ten a chhuah hlan hian an lo kawl sak ṭhin a. An bulah awm tir a, enkawl an duh thu an sawi lahin Betty hian a phal chuang si lo. Amahna a enkawl hleithei chuang bawk si lo a, a chhungte pawh Betty hian a ti buai ṭhin hle. A ruihzual chang phei chuan Betty hian a fanu hi lo nei tawh mai rawh u, nangmahni zawk hian enkawl u la a fuang tiin an inah te va dah a. Mahse rui a reh hnuah a fanu hi va la leh mai thuin. Adoption Centre-a nu pakhat hnena a fanu a pek a. A lak let leh hnu khan Mary nu hian Mary hi midang kuta pek em chu a hreh ve ta hle a. Midang kuta hlan hreh hle mahse, amahna enkawl hleithei bawk si lo lai hi a buaithlak lai ber pakhat chu ni. Hetiang boruak kar a sei lian a nih vang hian Mary pawh inhrian siam a thiam lo hle a, tu bulah mah a awm rei thei lo. A zia a inthlak thut thut a, amah kawm duhtu tan pawh Mary hi kawm hleih theih a ni lo. Thian siam thiam lo, midang bula awm rei thei ngai si lo khan vanneihthlak takin hrian pakhat a kawm ngei em em a chhar ve ta nawlh mai. Mahse vanduai thlak takin a thiannu hi khawlaia infiam laiin bus sak taka rawn tlan chuan a rawn suthlum sak a. Busin a thiannu a su lai hi Mary hian a hmu chiang hle. Thian a chhar thar ve chauh a. A thiannu chunga vanduaina thleng zui leh ta mai hi Mary hian a hrethiam lo hle a. A tuar ve hle bawk a. Anmahni inchhung pawh a hriam tawhna ka laiin a hriamna bel chhah turin a thiannu chungah vanduaina thleng zui leh ta si. Mary hi vanduai bik te pawh kan ti thei awm e. School-ah pawh Mary hi buaina siamtu, mithinchhia, mikawlh tia hriat a ni a, mipa pawh hlau chuang lo. Hei vang hian school-ah pawh thian a nei lo a, lunch break lai pawhin amahin a tei ruk ruk thin. A ṭhian neih chhun liau liau a chan hnu khan Mary hian ṭhian thar pakhat Norma Bell a chhar ve leh a, anni pahnih hi inhnaih te ah an cheng a. Hetia an inkawm ṭan hian inkawm ngheih nghal fu mai a. Engpawh Mary hian ti dawn che, Norma-i hian a zui a, chutiang bawkin Norma-in engpawh ti dawn che Mary-in a zui ṭhin. Hetiang taka ṭhian ṭha a chhar thar hi Mary pawhin nuam a ti hle a. Norma-i hi Mary aiin kum hnih laiin upa zawk mah se, Mary hi fin zawk miau avangin Mary hi an pahnih rau rauah chuan thutlukna siamtu zawk a ni a. Norma-i hi Mary thu thuin a awm thuin. May ni sawm pakhat, Sangha Zukua sawmruk leh pariat a ni a. Hetih lai hian Mary hi kum sawm mi a ni a. A thiannu hi kum sawm pahnih mi a ni thung. Hemi ni hian Mary leh Norma-i te hi mipa naupang kum thum mi John an tih chu hruaiin dawrah chi thlum mum lei turin an kal a. An kal aṭanga darkar khat pawh liam hmaiin he mipa naupang hi a lu thi hnuangin Mary leh Norma-i te hian a rawn hruai let a. A tu sual palh niin Mary te ṭhian dun chuan an sawi a. Ambulance te koin he mipa naupang hi damdawiinah hruai a ni a. Doctor ten a hliam an enkawl hnuah harsatna em em nei lovin a rawn chhuak ve leh a. A tuk mai ni sawm pahnih a lo her chhuak leh a. Hemi ni hian hmeichhe naupang pathum chu park ah hlim takin an infiam a. Hetih lai hian Mary leh Normai te chu an infiamna hmunah va kalin, Mary chuan heng hmeichhe naupang pathum zinga pakhat, kum sarih mi, Pauline tih an koh chu a bawhbet thut a. A nghawngah rek nghal a, a kaa balu thun sak tumin a bei bawk a. Pauline-i pawhin a tha nei zawng zawng sawm khawmin Mary hi lo bei let ve a, a tawpah tal chhuak thei ta hram a. Mary hian duhtawk mai lovin an thian zinga pakhat dang chu nghawngah reh sakin, Hetia mi kan reh char char hian engtin nge an awm? tiin Mary hian a zawt a. A reh mek hmeichhe naupang chuan thei leh thei lovin, An thi thin, tiin a chhang a. Ani pawh hi pawi lian zawka thlen hmain Mary hian a thlah zui ve leh a. He thil thlen hnu hian Pauline leh a thiante pahnih chu rang takin an tlan haw a. Pauline hian a nu hnenah thil thlen dan a hrilh a. Mary-na nghawngah rehna hnu hmain i thum chhung zet a lang kulh nghe nghe a. A lo rekna hle tih a hriat theih. Pauline-i nu thinrim chuan police hnenah report a theh lut a. Police-te lah chuan engteh chiam ah man lo ngaihsak lo a, hmeichhe naupang infiam thu inhmu lo palh insual buai mai mai ah an lo ngaihsak thung a. Police-ten hma an lak tak si lo vang te pawh ni mahna, Mary chu pawi khawih chakna in a tui hal tawlh tawlh a. May ni sawmhnih panga, Sangkhazi kua sawmruk pariat a lo her chhuak leh a, hemi ni hian mipa naupang pakhat Martin Brown an tih chu kum limi a ni ve tawh a, naupang lawmawm zet nui reng peih a kum phu lova fiamthu duh ve tak a nih vangin a thenawm khawveng te pawhin Martin-a hi an ngaina hle a. May ni sawmhnih panga zing hian Martin-a hi tih thin dan pangaiin hma taka a thaw a, Kar tawp te nih vangin a chhungte dang erawh chu an la mu a, amah chauhin an choka kalin ei tura hmuang ang chu a ei a. infiam turin a chhuak zui ta a, tichuan zing dar pua velah a chhungte a kai tho a. Tukṭhuan an inkham chuan Martina hian ti tur dang nei chuang hek lo, leng turin a chhuak ve leh a. A hma kan sawi tawh ang khan Mary-te chenna vengah hian nu leh paten an fate chun mahniin an lenchhuahtir mai zel a, Martina pawh hi kumli mi lek ni mah se, a nu leh pa te hian amah chaua len an rem ti tlat. Tlai dar thuma Martina hian a ni te inah lut in sweet leina a dil a, a ni te hian pawisa an lo pe a. Dawrah pawh kal ngei a, dawr atang hian tlai dar thum leh minute sawm panga velah a chhuak a. Martina te vengah hian building hlui tawh tak tak, tumah luah loh, thiah mai tura ruahmanna an siam a awm nual a, Heng che na in tuma luah tawh lo ah hian naupang ho hi lut in an in fiam ve fo reng a. Dawr atanga Martin a chhuah kha darthum leh minute sawm panga a ni a. Tlai darthum leh chanvea mipa naupang pathum chu heng che na in luah tawh lo zinga pakhat ah hian in fiam tum in an lut a. Chhawng hnih nan han lawn kai chiah chu he mipa naupang pathum te hian Martin a chun hmu ta nawlh mai. Martin-a chu chhuatah lo let reng a, a lu tangin thisen a lo chhuak a, a ka tangin chilphuan nasa tak a lo chhuak bawk a. A bul hnaia patling hnathawk mek te chu heng mipa naupang te hian an pun vat a. Ambulance kovin Martin-a chu damdawiin an panpui ta a. Doctor te sawi dan chuan Martin-a hi damdawiin an thlenpui hmain a lo thi fel tawh a ni awm e. Martin-a thih dan hi a mak ang reng hle a, kut thlakna hnu hma hmuh mai tur a awm lo a. Martin-a ruang bulah hian aspirin bur ruak a lo awm avangin Martin-a hian tui emaw tiin a inang a, a thih pha niin an han ngai zet a, postmortem ten han ti a. Mahse a result atang chuan a thih chhan chiang takin an hre thei ta chuang lo. Police-a chuan Martin-a chu accident vanga thi niin report an siam ta ngawt a. A thih chhan an report hi tam tak chuan awi harsa an ti a. Mahse, a thih chhana han pu tur dang an hre bik si lo. Martin-a te chenna venga building luah tawh loh, hlui chhe tak tak tawh te chu naupang hoin infiam nan tak an hman thin avang leh mipa naupang kum limi lek thi a chhar a nih tak avangin Martin-a te chenna venga mipuite chuan a rang lama he building hi ṭhriat thuai turin thuneitu-te an nawr a, kawng an zawh ta mup mup mai a. Heng mipui kawng zawh mup mup zingah hian Mary leh a ṭhiannu, Norma-i te pawh an tel a, anni pahnih erawh an hlim hle a, an nui deuh reng thung. Martin-a thih tuk, May-ni sawmhnih paruk khan Mary chuan a kum sawmpakhat birthday a lawm a,

Normaii pa lah chuan an infiam satliah ah ngaiin hetiang zawnga infiam tawh lo turin a hrilh mai a, ngaihthat lohna a nei lem hran lo. May ni sawmhnih pasarih lo herh chhuak ve leh a, hemi ni hian Mary te chenna venga thlai kui rian a hmun pakhat chu tu tih hriat lo ten an lo sawi sa chiam a, Police ten pawi khawitu te hnu hma an han infiah chuan thuziak pali lai an hmu a, he thuziak tu hawrawp hi che hle a, Spelling dik lo awm nual bawk a, naupang kut ziak a ang hle. He thuziak thenkhatah hian a hma lawka naupang khi ta, Martina chuan tha a nih thu te, tualthat tu an ni a, remchang hmasa berah a dang pawn la tha leh mai thei thu te an ziak tel bawk a. Naupang kut ziak ngei nia an hriat avangin Police te chuan naupang infiam nasat leh a nih ringin hemi nia thil thleng pawh hi naupang thil tih nia an hriat avangin an chhui zui leh ta lo. He thil thlen atanga kar hnih chhung vel chu Mary hi mipa naupang thi ta Martina te inah kal zing hle a. A nu hnenah Martina ngaih leh ngaih loh te chu zawtin Martina chu hmuh a duh thu te sawi thuin a. Hetiang thu sawi lai hian Mary hi a nui thuin a. A tawpah phei chuan Mary hian Martina ruang a hmuh duh thu a sawi a. Martina nu chuan that takin, Mary, Martina chu thi tawh a, hmuh tur a awm tawh hleinem, tiin a chhang a. Mary lah chuan, Martin-a thi tawh tih chu ka hria alawm, kuang chhunga ruang alawm ka hmuh duh, tiin nui sang chungin a chhang thung a. He thu Mary-in a sawi chiah hian Martin-a nu chuan mak a ti hle a. Hmeichhe naupang kum sawm pakhat mi lekin hetiang thu a sawi ta mai kha a mak a tiin chhan ngaihna pawh hre lo. Mary chu nin chhunga awm reng turin a duh lo a, a nin lama haw turin a nawr chhuak ta hial a. Thlakua a liam leh a, July ni sawmthum pakhat a ni a, hemi ni hian naupang kum thum mi Brian an tih chu chin hriat lovin a bo leh ta tlat mai. Hemi nia Brian a hmu hnuhnung bertu chuan a uite nen khawlaia an infiam thu a sawi a. Zanri ei dawnah a chhungte chuan kohhaw tumin an zawng a, an zawng hmu zo ta lo kha a ni. Hetia mipa naupang kum thum mi lek chin hriat lo a bo ta chu khawtlangin an hre thuai a, zawng turin an chhuak khawm a. zawn hna an tawn ta a. A zawngtute zingah hian Mary leh a thiannu Norma-i pawn tel ve leh ngei a. Mi bo zawng e ti lo chuan he mite thian dun hi an hlim hle a, an nui a, a chang leh an zai bawk a. Ngawrh tak an zawn hnuah pawh khawtlang hruaitute an bei a dawng a, Police-ah an report ta a. Police-te chuan theih tawp chhuahin Brian-a hi an zawn chhunzawm ve leh a. Tichuan zan dar sawmpakhat leh chanve velah Brian-a ruang chu An chen a in atanga hla vak lo an hmu ta a, Brian-a ruang hi hnimin an lo khuh bo a, uluk taka en loh chuan hriat a har hle niin police te chuan an sawi. Brian-a ruang an lak chhuah hnu hian police te chuan uluk takin a taksan en dik a, a nghawngah rehna hnu hma an hmu a, a hmaiah kut tin thla a lo lang bawk a, a car-a in thisen a lo chhuak bawk a, mi thah ngei a ni tih a chiang ta. Mahse tunge he mipa naupang kum thum mi lek tu pawimah la sawi rual lo hi hetiang taka rawnga that duh ta ang le. Brian-a thattu chhui tur an din nghal a, an hotu pa atan James Dobson an ruat a, ani ho hian hnuchhui an ṭan ta. James-a hian Brian-a ruang chu uluk takin a enfiah a, A taksa hliam awm te a hmuh chuan Brian-a thattu hi puitling ni lovin naupang an nih a ring ta tlat a. A chhan pawh Brian-a taksa hliam awm te chu puitling khawihna hnu hma ni lovin naupang kut hnu a an em avangin a ni awm e. Tin, James-a hian a hma lawk khan mipa naupang thi ta Martin-a taksa hliam awm dan leh Brian-a taksa hliamam dante chuan in an em avangin Brian leh Martin-a thattu hi mithu hmun an nih a ring nghet bur ta bawk. James leh hote chuan Brian-a te chenna venga in sangkhat chuangah lutin naupang sangkhat zahnih vel an kawm a. An kawm zingah hian Mary leh Norma-i te pawn tel ve a. Naupang dangte chu tumkhat zawhna an zawt a, an duh tawk mai thin a. Mahse Mary leh Norma-i te chu James-a leh hote hian zawhna zawt turin vawi duai lo an luh chil thung. Hetia vawi tam tak zawhna zawt tura Mary leh Norma-i tena an luh zin bikna chhan hi chu an thusawi dan an thlak an thlak vang te, zawhna zawh laia an chezia a danglam bik vang te. Hei bakah hian zawhna an zawh chhung zawng hian an nui deuh reng zel a. Hei vang hian James-a pawhin he mite thian dun hi a ringhlel zual hle ta bawk. Hetia James-a'n zawnah zawh mawlh mawlh lai hian Mary chuan Brian-a sawisatu a hriat chhuah thut thu sawiin, Brian-a thihni khan mipa pakhat nen Brian-a hi kawng sirah an inkawm a. Hetian inkawm mawlh mawlh lai hian he mipa naupang hian Brian-a chu hnek thut a, a rek bawk a, tin sakawr bak che teiin a vit bawk tih a sawi ta nawlh mai a. Heta Mary-n sakawr bak che a sawi ang chiah chiah hi Brian-a ruang bulah khan chhar a ni nghe nghe. Hetia Maryn thu danglam taka sawi takah chuan he mipa naupang hin han chhui zui ta a. Mahse he mipa naupang hi Brian-a tha a nih hun lai vel khan a chhungte nen airport an lo awm daih si a. Mary dawt sawi chu rawn lang chhuak tan dawn ta. A hma zawng aiin Mary hi rinhlel a kai zual sauh ta bawk. August nili a lo her chhuak a, Hemi ni hian James-a chuan a vawi lih nan Norma-i chu an inah thu a zawt fia leh ta a. Brian-a tha nih lai vel khan khawiah nge awm tih a zawh chuan Norma-i chuan a unaute nen an infiam thu a sawi a. Mahse, James-a chuan naupang dangin hemi ni hian Mary nen an hmuh thu an sawi bawk si a, eng i awmzia? tiin a han zawt let ve leh a. Hetah hian Norma-i chuan a thusawi dan a thlak leh ta a, Ni e, khami ni khan Mary nen kan inkawm a. Mary nen hian Brian-a pawh kan hmu ngei alawm, a ti ta. Tichuan James-a chuan Norma-i chu Police Station-ah hruaiin a dawp chhunzawm ta a. Hetah hian Norma-i chuan zep nei lovin an thil tih dan chu a puang chiang ta. Norma-i sawi dan chuan Brian-a thihni khan Mary chuan a infiam lai a rawn sawm a. Tichuan Brian-a ruang a en pui a. Mary chuan Brian-a chu a matha a nih thu a hrilh a. Mary hian hetia naupang sawisak hi nuam a tih thu te a hrilh bawk a. Tin, Mary hian hmul ziahna pakhat a keng bawk a. He hmul ziahna hmang hian Brian a malpui leh hmun hrang hrangah a lo zai sak bawk a. He hmul ziahna hi Brian-a ruang awmna bula lung pakhat hnuaiah a thuk ru a. Mary chuan tumah hrilh lo turin Normai hi a hrilh bawk niin a sawi. Tichuan, James-a chuan Normai chu he hmul ziahna an thu rukna hmun chu kawh hmuh turin a ti ta a. Tichuan, Zandaria leh Chanvi velah Normai hruai chuan an thil thu rukna hmun chun pan ta a. An va thlen chuan Norma-i sawina hmunah ngei chuan he hmul ziahna hi an va hmu ta a. May ninga zing dar sawm pahnih leh minute sawm panga velah chuan Mary man turin police pahnih tir an ni ta a. Mary pawh police station-ah hruai thlen a ni ve ta. Police ten thu zawh fian tum pawhin Mary hian a chhang tha duh lo hle a. Mahse, thiannu Norma-in an thil tih dan engkim chiang taka hrilh tawh thu an hrilh chuan Mary awm dan pawh tlemin a danglam ta. Chutian thuru ka lo hrilh ngawt chu Mary ngaihdan a ni lo hle a, Norma-i chu tha a duh thu te sawi chhuak ta hial a. Hetia a thiannu Norma-in engkim a lo sawi tak si ah chuan Mary chuan Norma-i chu a engkim ti tu ah a puh let ve ta hlauh thung a. Police-a lah chuan tu zawk nge dik an hre mai thei bawk si lo. Norma-in Mary puh a, Mary lahin Norma-i thil ti a puh ve tlat bawk si. Finfiahna tha tawk tak an la neih si lo avangin Mary te chu hrian beh reng theih an la ni si lo a, an han chhuah zalen leh ta phawt a. Brian-a vui ni lo her chhuak a, James-a pawh Brian-a vuinaah hian a tel ve ngei a. Mipui che vel chu uluk takin a lo thlir bawk a. Hetia mipui che vel uluk taka a thlir lai hian Mary pawh Brian-a vuinaah hian a lo tel ve tih a va hmu ta a. Chik takin Mary che vel chu en zui ta reng a. An in atanga Brian-a ruang an rawn zawn chhuah lai hian Mary chu a lo nui a, a tum a hlen ta ni awm takin hlim takin a awm bawk a. Heta Mary awm dan leh chet dan a hmuh hian James-a chuan Mary chu Brian-a thattu ngei a ni tih a chiang ta hle. Tichuan Brian-a an vui zawh chuan James-a hian Mary leh Norma-i te chu manna tur thupek a chhuah leh ta a, Mary chu man hmasa a, tichuan John-a an zawt leh ta a. Mary chuan Brian-a chu Norma-i tha a nih thu a sawi leh a. Norma-i lahin Mary tha a nih thu sawi ve leh bawk a. An pahnih hian midang puh miah lo a, anmahni leh anmahni an inpuh tawn avang hian tu zawk emaw chu pawi khawihtu an ni ngei tih a chiang ta hle mai. Mary leh Norma-i te chu thuk zawkin an chhui zel a. Mipa naupang Martin-a taksa a fibre an hmuh chu Mary leh Norma-i te thawmhnaw a mi tih finfi a ni a. Hei bakah hian Brian-a taksa a fibre an hmuh pawh Mary leh Norma-i te thawmhnaw a mi tho a ni tih an finfiah leh ta bawk a. Tinna hma lama kan sawi tak, thlai chi kuitiana hmuna lehkha ziak pali te pawh uluk zawkin an han chhui chiang a. Police-te hian Mary leh Normaite school thuneitute hnenah Mary leh Normaite notebook thawn turin an deal a. School thuneitute pawhin an thawn ngei a. Lehkha ziak palia handwriting te chu Mary leh Normaite kut ziak ngei a ni tih an finfiah leh thei ta bawk. Tih chuan Police-te tan pawh rinhlelh rual lovin, heng mipa naupang pahnih rawng taka thattu hi Mary leh Normaite tih a chiang ta a ni. Mary leh Normaite chu tualtha thubuai siamsak an ni ta a. An thubuai hi December ni sawm panga Sangkha Zakua sawmruk pariat khan court-ah ngaihtuah a ni a. Uluk taka ngaihtuah nih hnuah court chuan Mary chu heng mipa naupang pahnih thattu leh a hnarkaitu ber a nih thu an nem nghet a. Normai erawh Mary thu thu a awm a nih avangin ani hi chu pawikhawitu tak tak a ni ve lo tih chuan thutlukna a ni ta a. Mary hi naupang kum tling lo a la ni si a. Hei vang hian lungin pa ngaiah puitling anga khung ngawt theih a la ni si lo a. Thuneitute pawh Mary dana hmun turah hian an buai ang rang hle. A tawpah chuan naupang awm tha duh lo te'n enkawlna hmun, Red Bank Community Home, tia an dah lut a. He hmunah hian kum sawm paruk a tlin hma zawng a awm a. Kum sawm paruk a tlin hnuah Mary hi lungin pakhat, open prison an ti ah dah luh a ni leh ta a. He lung in hi lung in dang ang lo takin a chhunga an dah tehin zalen ang reng hle a. Tang te chungah hian thuneitu ten rinna an nghat thui hle a, vengtu pawn nei em em hran lo. Tang zinga hnathawk duh an awm chuan hnathawh te pawn phal sak a, an tanna lung in chu chhuahsan in hmun hla zawkah kal in ni leng in hna an va thawk thei a ni. Kum sangha zakua sawmriat khan Mary pawh kum sawmhnih leh pathum mi a lo ni ve tawh a. Kum sawm pahnih chhung zet hremna tawh hnuah nun thar bul ṭan turin chhuah zalen a lo ni ve leh ta. Chhuah zalen a nih ṭanga kum lina, May ni sawmhnih leh panga, Sangha zakua sawmriat leh pali khan Mary hian fanu a nei a. Court thuneitute hian Mary nihna dik tak te, a chenna hmun te an sawi lan duh loh avangin tun dinhmunah hian Mary hi khawi lai taka nge a khawsak tih hriat a ni ta lo a ni.